In our studios the man they call the general like I said in the person of master guide Samuel Asabre Frimpong therefore me promise wo sɛ ne interview no yɛbɛyɛ post a ink bɛwɔ mu.

Me nua meda ase.
Umm yɛka Sabre a, na Sabre yɛ abranteɛ bi a ɔfiri Tano Dumase. Tano Dumase wɔ Asantemam, Ashanti Region. Ɛyɛ sɛ wokɔ Asante Mampɔn a, ɛwɔ kwan no so, wofiri hɔ a na wokɔ Akona, Asante Akona, ɛhɔ nom na Asabre firi. Na yɛwoo no wɔ Nkran, nanso ɛhɔ na n'ase nyinaa firi. Umm ɔhyɛɛ n'adesua ase kakra wɔ hɔ. Na ɛnam sɛ w'awofoɔ yɛ akyerɛkyerɛfoɔ a, anaa wɔn yɛ teachers a, woyɛ dɛn ara a wonnya baabi baako ntena. Always no you will just be roaming because wɔn, baabi a wɔn bɛkɔ no na wo nso wobɛkɔ. So in the early stages no, um, na me papa kyerɛ adeɛ wɔ gyama ase, ɛyɛ wofiri Agona a na wokɔ hɔ. Ɛno nti no, minyaa akwanya sɛ mɛkɔ eh, kindergarten wɔ Gyamase. Na saa berɛ no na na yɛkyekyɛ Tom Brown wɔ sukuu mu no, eh-hɛn, akyɛ. Eh, saa berɛ no wokɔ sukuu a, yɛma wo around eighty two, eighty three hɔnom, da, saa berɛ no a na ɛkɔm wɔ hɔnom. Wokɔ sukuu a, na yɛama wo Tom Brown na wode kɔ fie, na yɛde akɔ mo awofoɔ sɛ yɛ a ɛbɛma moanya bi adidi wɔ fie. Enti no. na hɔ ara na mekɔɔ sukuu ara kɔpem sɛ meyii me papa firii hɔ starteɛ kɔkyerɛ adeɛ wɔ Agona SDA, ɛyɛ SDA Secondary School, Agas. Nti ɛno mu no ara na yɛde me kɔɔ Kumase sukuu bi a yɛfrɛ no Opokuare International, na ɛyɛ private sukuu. Nti mehyɛɛ aseɛ wɔ hɔ, na ɛyɛ boarding sukuu nti na meda boarding house a mekɔɔ sukuu ara nti ɛmu no na. Yeyii me saa baa me papa nkyɛn bio because na akɔyɛ te sɛ distance no mu wa. Ɛna makɔyɛ kaakyire a meda anuanom nyinaa mu. Yɛyɛ nsia ɛna me na meyɛ kaakyire a meda mu. Ɛno nti na asɛ awofo ani wɔ me ho kakra sɛ distance no wa dodo, kaakyire deɛ yɛ mane nkɔ akyire dodo. Nti no ɛɛ mayɛ saa yii me baa Gyamase hɔ ara na school bi a ne yɛfrɛ no Ambassador Preparatory School. Ɛhɔ na me wiee me JSS. Nti me kɔɔ Ambassador awie JSS. Nti me wieɛ no. na afei metoaa so. Um, minyaa akwanya wɔ sukuu ahodoɔ pii mu, nanso na ɛnam sɛ m'ani gye um, mmabunu dwumadie no wɔ mu nti, na sukuu a ɛbɛn me a mɛtumi akɔ fie aba ayɛ adwuma, AY adwuma wɔ fie, na masan atumi akɔ sukuu nti no, manyɛ m'adwene sɛ mɛkɔ boarding sukuu ahyɛaseɛ no. Nti mekɔɔ Asanteman, Asanteman Secondary School. Na Asanteman, saa berɛ no na ɛyɛ day sukuu nti no, Ɛhɔ na mekɔɔeɛ ara, mebɛdu Form Three no na ɛnam sukuu mu mmɔdemmɔ nti no, ɛɛ saa berɛ no yɛmaa me discipline prefect wɔ sukuu. Nti ɛno mu mmɔdemmɔ no na yɛfɔɔsee yɛn ara sɛ yɛbɛtra aboa ama sukuu no ayɛ boarding school. Nti yɛ pɛn so na yɛpushii ara na afei Asanteman bɛstartee boarding. Nti ɛno mu no na yɛn a yɛyɛ that batch no nyinaa yɛmaa yɛbɛstartee boarding house a yɛstarte kɔɔeɛ ara kɔsi yɛwieeɛ. Yɛwie Nyame adom na ɛwɔ sɛ yɛtoa so. Please kuta kuta wo body ba and for eh a asɛm no it is getting interesting so for those of you watching us who are old students of Asanteman General is also an old student of Asanteman nti mo wɔ mo nua baako wɔ ha sei eh wa wakyerɛ baabi a ɔfiri sukuu ɔkɔɔɛ ɔsɛ wɔn yɛ nsia. Ɛsɛ sɛ ne maame ne ne papa wɔn ho yɛ den, wɔn ho yɛ den paa nsia deɛ ɛgu o. Mpakyɛw na you were eh, moving on to your your higher education yes so yes. Eh, me wiee Asanteman no ɛna eh, me gye di sɛ ɛhɔ deɛ yɛ bɛba hɔ, biribi bɛ hyɛ mfinfin hɔ nom a ɛno na ɛma nkorɔfoɔ bebree bisa question sɛ ah, Akoa ɔyɛ sogyani anaa ɔyɛ polisini anaa sɛ ɔyɛ dɛn? Saa ɛberɛ no mu no, deɛ ɛbɛhyɛɛ hɔ no, ɛno maa me tenaa fie kakra ara, na akwanya mu no na meka kyerɛ m'awofoɔ sɛ, saa ade korɔ no a megye di sɛ ɛbɛka ho asɛm no, sɛ saa berɛ no paa deɛ m'ani nnye ho sɛ mɛyɛ, enti wɔn mma mentoa so sukuu, sɛ mentoa so deɛ a ɛnna wɔnhu me bio wɔ fie. Enti ɛnam sɛdeɛ mesi kaa asɛm no nti no, ɛmaa m'awofoɔ nso ani beree, ɛmaa me papa trae pɛɛ sukuu ahodoɔ sɛdeɛ na yɛsi schools time so a tertiary institutions yɛ apply apply no ɔ apply schools mmiɛnsa Nyame adom ne mmiɛnsa nyinaa me nyaeɛ me nyaa UCC ɛna me nyaa Kumasi polytechnic ɛna me nyaa Sunyani polytechnic na school mmiɛnsa no nyinaa no UCC ɛne Kumasi polytechnic deɛ courses a na wɔde ma me no na ɛnyɛ course a m'ani gye ho ɛno nti ɛkɔbaa sɛ Sunyani poly na ama me course a m'ani gye ho nti na ɛwɔ sɛ mekɔ hɔ. Nti Sunya ne Poly no me kɔyɛɛ accounting, HND accounting, nti ɛhɔ na me kɔɔ sukuu ara wieeɛ. Na ɛhɔ no nso so eem sɛ yɛ hyɛ aseɛ se yɛ redi yɛn ho nkɔmmɔ afa AY sɛm ne sogya sɛm ne wei a, ɛhɔ no na ɛmaa m'ani kɔgyee sogya ho paa yie, ɛfiri sɛ me kɔ hyiaa sogya panin baako a na ɔno nso yɛ warrant officer. Na ɔno na ɛmaa m'ani gyee sogya ho paa. Background ne wei ne adeɛ now let's come to family no no no religious church ɛyɛ dɛn na wobɛyɛ ɛdze wo nso yɛwo wo too mu anaa sɛ obi obi na ɛbɛyɛ crusade anaa sɛn wosii dɛn bɛyɛ ɛdze ni. Yoo meda ase ɛɛm ɛkwan a mefaa so bɛyɛ ɛdze ni no ɛɛ ɛduru berɛ bi a yɛnim sɛ ɛwɔ ɛdze mu no yɛnim sɛ. Yɛkɔmounte pulpit, anaa podium, na afei yɛayɛ crusade ne yɛagye kra. Me m'abusua no, nnipa baako pɛ na na ɛyɛ SDAni o, ma ɛyɛ me papa. Na na me maame yɛ Methodistni, enti yɛn mmɔfra no nyinaa, na yɛne yɛn maame na ɛkɔ asɔre. Enti yɛn papa pɛ na na ɔne wo kɔ SDA. Na ɛberɛ bi, ɛyɛ Agona district no mu, me kuromni baako a na ɔyɛ SDAni a ɔyɛ youth, ɛyɛ AY ni, firii mu. Na ɔfirii mu no, Ɛna yɛse Agona district no youth na ɛmmra mɛsie no because ɔyɛ youth ni. Na ɔmo ba bɛduru hɔ nom no me nua mmɔfra nketenkete nketenkete ɔmo kuta drums ɛna na ɔmo frɛ biribi guardian bearer sticks na sɛdeɛ ɔmo si de ɛɛyɛ display wɔ ayie no ase no na afei me gyina hɔ me ankasa ayɛ me nwanwa ɛna meka sɛ ah me ma asɔre a me wɔ mu no deɛ me tumi yɛ no yie a obiaa ntumi nchallenge me ɛyɛ dono ɛne ɛduru ɛduru ash eh Wednesday ne those things ɛne ɛne ɛne ɛne ɛne nyɛ agorɔ mede me dono hyɛ me mmɔtoa mu a obiaa ntumi mma ho ɛno pɛ na na metumi yɛ wɔ asɔre ɛda a mamma asɔre no saa da no ebia obi bɛbɔ but yɛ nfeeli wɔ asɔre that was the only thing I was doing but mehwɛ sɛ abɔfra ketewaa a mekyɛn no Ɔbɔ drum, snare drum, ɔkuta sɛdeɛ ɔrolli ne, na me se oh, wei nko ara deɛ mɛtumi abɔ akyɛn no. Nti ayie no twaa mu no, ne Dwoada na mekɔɔ fie, ɛyɛ Kwasiada no yɛkɔɔ fie no, Dwoada anɔpa na mefrɛ me papa na meka kyerɛ no sɛ, Daa, asɔre no mɛkɔ bi. Because akwadaa no a ɔbɛbɔɔ snare drum no, meyɛ, me, meyɛ sure sɛ mɛtumi ayɛ good akyɛn no. Because skill a me mede bɔ donu no ne sɛdeɛ ɔrebɔ snare drum no, menhu difference biara saa. Nti meyɛ good, mɛtumi ayɛ good akyɛn no. Nti asɔre no mɛkɔ bi na me nso makɔbɔ drum. Ɛno nti ne next Saturday ɔrekɔ asɔre no na me ne no kɔeɛ na ɔde me kɔɔ children's class. Deɛ ɔde me kɔɔ children's class no yɛkɔtwerɛɛ me din. Me drum nti na mebaeɛ ɛnyɛ biribiara nti a. Nti me deɛ me aim nyinaa ne sɛ mɛbɔ drum. Yɛayɛ asɔre awie, awia meretwɛn drum, meretwɛn drum. Nti bɛyɛ three mu hɔnom no, na mehu sɛ wɔakɔyiyi drums no aba. Afei m'akoma tɔɔ me yam sɛ, Ɛhɛɛ, deɛ metwɛneeɛ no, anaa deɛ nti a mebaa asɔre nti na ɛno na aba no. Na mekɔgyinagyinaa ho ara, wɔbobɔbobɔeɛ ara nti ɛno na ɛmaa me anigyeɛ, na mese, Oh, ɛnneɛ menkɔ bio. Firi sɛ Saturday biara yɛbɛbɔ drum deɛ a, Ɛnneɛ, ɛnneɛ, ɛnneɛ, asɔre no mɛkɔ bi. Kakra, kakra, kakra, nkyekyere, nkyekyere, nkyekyere, na metee asafo no ase sɛ, Sɛ ɛnyɛ dwammɔ kɛkɛ, na mmom nneɛma bebree wɔ mu a ɛwɔ sɛ mesua. Ɛno mu no na me papa de me hyɛɛ Pathfinder class, because saa berɛ no na maboro adventurer age no so. Na mmom akuraase asetena nte sɛ kurom, enti Pathfinder class no na adventure nneɛma nko ara na yɛsua, because ɛwɔ sɛ wote ɛno ase in in that part of. Eh, Adventism no ne village life no deɛ, they want you to go according to the standard. Ɛnyɛ sɛ because wowɔ ten years nti na yɛde wo akɔ ranger na dabi dabi dabi dabi. Wɔn deɛ ne sɛ woadi hundred koraa so far as sɛ wo go through the youth ministry no deɛ, you will start from the lowest class. Nti ebia deɛ wobɛkɔ akɔtena explorer class but na adventure nneɛma na woresua nti. yɛde me kɔɔ Fred class but na yɛsua busy bee sunbeam builders helping hand nneɛma nti yɛyɛɛ yi ara kɔpem sɛ one day ɛna ɔmo bɛyɛɛ it was not an official university teacher but ɔmo bɛ declare kyerɛɛ asafo no sɛ yɛsua adeɛ ara kɔduru this level nti they've promoted us from the adventure class to the pathfinder class na afei me startee official pathfinder na anum no. because of asɔre a me kɔɔyɛ no na kyerɛ sɛ aka me maame cause me papa wɔ hɔ me nso makɔ nti na aka me maame nti sɛdeɛ me yɛ me nneɛma ɛfi berɛ a me joinee SDA no a me maame hu sɛ no nneɛma bi asesa wɔ fie Wednesday prayer meeting na me maame dii akyi sɛ ɔne yɛ bɛkɔ asɔre ne akɔhwɛ sɛdeɛ yɛyɛ nkuadampa wɔ mu we got there. yɛyɛɛ mpaebɔ no wieeɛ ara yi, ansa na yɛbɛbɔ closing prayer no, na maame sɔreeɛ, ɔpagyaa ne nsa, adɛn a? Asɔre no ɔde kɔ bi. Deɛ na mennim ne sɛ Saturday anaa sermons time na yɛyɛ altar call a na nnipa aba, but me maame deɛ ɔde kuada mpaebɔ na ɔde ne din kɔeɛ sɛ ɔrekɔ SDA. Ɛfiri hɔ, the whole family, yɛn nyinaa bɛyɛɛ akwampafoɔ. kakrakakra. Ɛwom sɛ me nuanom binom asan akɔ wɔn akyi, wɔkɔ other churches no deɛ, but seesei deɛ mɛtumi aka asi so sɛ me maame, me papa ne me deɛ, officially no, yɛn nyinaa yɛyɛ Akanmanfoɔ a yɛwɔ asafo no mu. Saa. Saa pɛpɛɛpɛ. Ɛɛ,
na w'asɛm a woka yi redi adanseɛ sɛ, sɛbe ɛnyɛ sɛ sɔfoɔ bi afa amounte pulpit ayɛ platform na speakers ne microphones wɔ hɔ na nnwom no twa gu a ɛyɛ ne tɛfɛ tɛ crusade no, ɛno nko ara na ɛtumi ma obi te Homeda som no ase ma no bɛ joine. Na sɛ ɛkuo no nso a ɛwɔ asafo no mu no, women ministry, ammo, youth, singing band kɔ a, sɛ obiara di ne dwuma yie ma no ayɛ fɛfɛ na Nyame Honhom nso taa kyire a, Ɛno tumi twe afoforɔ, ɛtumi ka asɛm ma afoforɔ ɛde ba. Me nua paa paa nti aberɛ biara me deɛ sɛ me hyia mmabunu na me ne wɔn kasa a I'm always plain and frank with them sɛ sɛ nka asafo mpaninfoɔ no ɛberɛ bi bɛso ama wɔn akɔ wɔn akyi akɔ tena ase ahwɛ mmabunu kuo no yie a nka wɔanhwɛ a yɛmmɔ ka nkɔ mounte pulpit wɔ abɔnten biara sɛ yɛyɛ crusade da. Nkamabunu kuo no ara bɛtumi a devise a lot of strategies a yɛbɛtumi de agye akra ama asafo no. Ɛfiri sɛ like me me deɛ yi, na ɛyɛ ayie kɛkɛ. The thought was not yɛ obi bɛgyina hɔ apreachi me, mantie sɔfoɔ sɛm anaa biribiara. The thought was just obi rebɔ drum na ɛyɛɛ me fɛ na na mese ma memmra bi. Mewɔ examples bebree a Maame mpaninfoɔ wɔaka sɛ ɛnam deɛ mmɔfra yi bɛyɛɛyɛ nti asafo no mɛkɔ bi. Sɛ ɛyɛ a me nso so mefiri mu a, na wɔn nso abɛyɛ me saa ara bi. Nnipa no, the thought is not sɛ wɔate sɔfoɔ bi sermon na wɔba, na mmom the thought is sɛ adeɛ no a mmɔfra no yɛeɛ no, ɛyɛ no fɛ, nti sɛ ɔno nso wu a wɔnyɛ bi. Though ɔnhu, but waba asafo no mu no, yɛbɛkyerɛkyerɛ no because sɛdeɛ Matthew twenty eight, assignment a Yesu Kristo de maeɛ no, ɛkyerɛ no, ɔse yɛnkɔ wiase nyinaa no, the, there are three things we are supposed to do, we should teach. Yɛkɔkyerɛkyerɛ a, wɔgye di a, ne yɛabɔ wɔn asu. Yɛbɔ asu wie a, ne yɛasan akyerɛkyerɛ. So the first teaching no, ɛnyɛ only wokɔgyina abɔnten apreakyi pɛ, ɛyɛ your actions and the activities of the ministries and the departments of the church. Ɛreka asɛm akyerɛ nnipa no. Nti mmabunu no sɛ wɔkɔ round, left, right, left, right a wɔkɔ ba no, Ɛno yɛ nyamsɛmka kɛseɛ a aberɛ biara no ɛgye akra paa. Ɛno nti sɛ nka yɛte yɛn ani ahwɛ mmabunu kuo no yie a, nka mewɔ gyidie paa sɛ akragyeɛ adwuma a yɛn ani abere ho yi, ɛte sɛ afe yi a yɛreyɛ Pentecost 2018 yi, sɛ nka yɛ involve youth no yie paa a, Nka yɛ brɛ bebree a yɛani abre a yɛrebrɛ ne ka bebrebe a yɛrebɔ no, keka no so bɛte, nka akra a yɛrepɛ no nso yɛbɛnya ama no aboro so, a ɛnyɛ akra a wɔbɛbɔ asu ama yɛde ayɛ records sɛ oo yɛyɛɛ Pentecost 2018 yɛnyaa nnipa 30,000 ne yɛatwerɛ wɔ record mu, na mmom nka ɛbɛyɛ 30,000 a wɔda so wɔ asafo no mu a wɔbɛtena, ɛfiri sɛ wɔnya bɛduru pɛ because they are part of the youth ministry, they will be given an assignment to do. Enti yɛakyerɛ wo sɛ sua drum, sua abɛn, oo sua wei, wokɔ akɔkyerɛ friend class, sua Always ɔwɔ responsibility nti ɛmma ne tirim sɛ ɔbɛgyae asafo no da. Ɛbɛboa no nso ama no asua adeɛ more, ama no ahu nokorɛ no more, nti ɛmma n'adwene mu da sɛ ɔrekɔ. Na mmom ɔba, waba asu, ɔbɛtena asafo no mu no, deɛ baabi a na ɔwɔ no, nneɛma a na ɛrekɔ so wɔ hɔ a ɔdwene sɛ wamese point no anaa wamese nokorɛ kwan no nti waba abɛhu nokorɛ no Ɔbaeɛ no exactly the same thing is happening in the church nti wɔnhu the difference between in what is happening in the church and what is happening out there ɔbɛsan akɔ but woama no biribi na ɔreyɛ wɔ asafo no mu a definitely the person will stay ɛno nti ɛno ne mfasoɔ a mmabunu kuo no sɛ yɛhwɛ no yie a ɛbɛtumi ayɛ aboa asafo no ɛno nti ɛnyɛ abɔnten crusade no nko ara na mmom Sɛ yɛhwɛ mmabunu kuo no yie a, a lot of things a yɛbɛtumi ayɛ through the youth ministry a ɛbɛboa agye akra ama Nyame. In our studios we have Master Guide Samuel Asabere also known as the General. Ɛ ɛyɛ dɛn na yɛfrɛ wo the General? General no firi he?
Asɛm yi na wakɔfa aba yi o. Ɛɛm, General no, ɛyɛ, ɛyɛ, n'abakɔsɛm no yɛ kakraka. Ɛɛm. Ɛhyɛ aseɛ firi aberɛ a me ne eh, various instructors a wɔn kyerɛɛ me drill a ɔ, me ne wɔn nyaa nkitahodie. Deɛ ɔdi kan yɛ Tie Yandam, saa na yɛfrɛ no, Tie Yandam. Eh, ɔyɛ dri, drill instructor wɔ Ghana Police Service Training School. Kane no na ɔwɔ deɛ ɛwɔ Tɛsa no, na wokɔ ɛhɔ deɛ a yɛfrɛ no Pampuro. Ɛno pɛ no because na ɔwɔ small cane bi a ɛyɛ pampro na ɔde adesign ɛna na ɔde traini wɔn. Woyɛ asoɔden a wo tiri ho bɛkasa enti wɔn de too ne din Pampro Pampro. Enti ɔno ne the first instructor a me ne no nya encounter mebaa abɛduru Nkran ha a na ɔboa me wɔ drill mu ɛne ne standards. Ɛno nti no um he came to realize sɛ. Adeɛ no ɔkyerɛ me a within a short time no mafa nti ebi wɔ hɔ a assignment bi wɔ hɔ no koraa nkɔ nkɔyɛ no wasoa me sɛ menkɔ nkɔyɛ and when it comes to the aspect of the youth ministry nso so the camping skills everything about camping skills everything about the bible and stuffs like that ne nyinaa no I'm able to do it faster ɛna TA nso yɛ SDA ni so he realized sɛ ah it is in the in the service it is the generals who are able to do things of that sort he knows at least a bit of everything so that at any time wo bisaa no ara no he's able to give a solution to any problem nti ɔkaa sɛ ah sɛdeɛ ɔyɛ ɔnneɛma yi deɛ wowɔ sogya deɛ anka ɛbɛfrɛ wo general so it started from there a bit then when I met my my instructor now ɛyɛ uh, now the uh, RSM of the 5th Battalion of Infantry W.O.S.W. Kamaldeen Amadou when I met him

Department bi reyɛ biribi a I am there, I help them to do everything nti ɔbisaa sɛ ah ɛhefa pɔtee na mewɔ in the church? Na mese oh I am in the youth department but at least as a master guy you should have a general knowledge of everything in the church so that baabi a yɛbɛhia wo mmoa biara wobɛtumi de aboa so I have a general knowledge in all the departments of the church ɛno nti na ɛma baabiara wohu me wɔ hɔ no. Ɔse. the way you do your things, you behave and do your things like a general. Nti from now onwards no, mɛfrɛ wo general. So he started from there. Then ɔmo a me ne ɔmo nam nyinaa nso startee sɛ, if my senior officer is calling me general, then why not? They also started calling me general. Ɛna edin no spreadee aa. So as time went by no, I realised sɛ, obi a me ne no bɛnya encounter biara no,

So basically it was because of nneɛma a meyɛ wɔ asafo no mu and when we meet even when I meet the military officers the way I I carry myself and do my things no ɛno na ɛmaa me nyaa edin General no a ama no aka hɔ abesi saa bere yi. Ok eh
woakyerɛ yɛn General no ase seesei ara deɛ yɛate aseɛ. Sogya no nso berɛ ho sɛn? Ɛyɛ asɛm o. ahyɛaseɛ no sɛbi deɛ ɛyɛ wo ntam kɛseɛ ba wɔn nso agya
ahyɛaseɛ no wokae a meka kyerɛ sɛ aberɛ a mewie ss no break bi baa hɔnom na saa break no menim sɛ yɛbɛka ho asɛm ɛna akɔ aba abɛsi so aberɛ a mewie ss no mewɔ fie kakraa na na meboa yɛasɔre pani baako ɛwɔ na mewɔ Old Tafo Kumasi meboa no ma yɛkye popcorn na wɔwɔ popcorn machine na meboa no ma yɛkye popcorn. Enti ekoduu bere bi a ɔtɔɔ mahyɛne baako maa me a na me a mede yɛ adwuma no nso kɔɔ baabi foforo. Ná minnim deɛ esiiɛ. Sɛɛ na me papa wɔ onua bi a ɔwɔ ɛɛ Shy Hills Training School a ɔno yɛ instructor wɔ hɔ. Na sɛɛ wɔ ne n'ahyehyɛ ho. Ɛna na I didn't know whether they had bought the forms. and processed everything anaasɛ sɛ saa berɛ no na mennim how things were happening ɛnte sɛ seesei a wobɛ go through the straight recruitment and all that I think around that time no na ɛyɛ that pickings no because mo kae a ɛberɛ bi ne ɛse yɛhwɛ wo stature ne nneɛma bi a ne yɛapeke wo ne yɛde wo kɔ sogya I think it was something of that sort ɛna ɛkɔ baeɛ nti mewɔ fie ara na me papa ka kyerɛ me sɛ oh mɛkɔ akɔsra me papa no ɔwɔ Accra no na ɔbɛba abɛfa me akɔ nam so wɔ Mopum na me mawie sukuu mete fie mennya hwee so if he comes what's the big deal nti mewɔ hɔ ara funny enough wanto nkra ɛhu yɛn sɛ waba fie adɛn a ɔbɛfa me ama makɔtena ne nkyɛn I'm so I, after all nkran meyɛ ketekete na me maame na ɔtɔn ntoma kente nti na ɔde ba kwan so nti yɛma kwan biara na m'afɔɔse adi n'akyi. Ɛno na ɛmaa mehuu La Paz. Saa berɛ no, saa, saa berɛ no ne seesei La Paz no, ɛnyɛ pɛ. Difference yɛ bebree. Enti saa berɛ no na anka ɛyɛ seesei na ɔde me baa La Paz a anka mɛyera. But ɔde me ba na ɔde me akɔ nante ara, nti ɛmaa, na menim Accra but na ɛyɛ kane no akra na ɛnyɛ seesei akra no. Ɛno nti, a time came when me papa no baeɛ na ɔkaa sɛ yɛnkɔ. So ɔne me bɛ abusua bɛdi nkɔmmɔ a mennim deɛ ɔne me papa kaeɛ. Ewoo ɔde car bɛsi hɔ pa oo. Instead sɛ nka yɛbɛkɔ day time

Around bɛyɛ twelve one na yɛduruu fie nti ah meda hɔ ara afei na ayɛ sɛ m'ani totɔ mu sɛ mereba abɛda because ɛyɛ new environment nti mentumi acclimatise yie. Afei meda hɔ ara mete pampampampampae nti I thought sɛ the person had just come to look for my father na wa Fine ne wrong door na ɔbɔ mu pampampapa na me sɛ hwan a? Me sɔreeɛ no na me bue door no, asɛm a papa no kaeɛ ara I saw a very slim cute man in military uniform, my friend dress up and follow me na me sɛ oh sorry me yɛ hɔhoɔ me yɛ ahomakye yi ara na me reba abɛduru nti me deɛ ɛnyɛ me a. Ebia, Mpakyɛ me papa dɔɔ na ɛyɛ next one no nti kɔ ne hɔnom na kɔ Say my friend I said dress up and follow me and I was still trying to explain to him to understand sɛ ɛnyɛ me a he is talking to a wrong person but he was still insisting na me sɛ okay please wait na me kɔ bɔɔ me papa do pono no na me sɛ da Mpakyɛ papa bi aba ɔɔka dress up and follow me me me nnim no. ɔyɛ Me papa twee ne ti aa ɔpagyae ne ti ɔhwɛɛ me aa Ne nkyɛn na yɛapake uniform wɔ rɔba mu Ɔtam ne sei na ɔtoeɛ Ɔtoe na mesɔeɛ Bɛbɔɔ me koko saa na mehwɛɛ Ɔse dress up and follow him Ɛna ɔsaa daeɛ So I was so shocked Na mese aa mɛyɛ no dɛn Na mekɔhyɛ ataade yi Mehyɛɛ a nti mebue mu na mehu sɛ ɛyɛ Trainers
a na mehyɛɛ yɛ hyɛɛ me ka mu no na medi papa yi akyi. Afei mipue abɔnten a mihu sɛ like ɛte sɛ sɛsɛ yɛbɛka sɛ recruits a wɔn afɔme a yɛabɔ wɔn tiri ho kwabokwabokwabow no wɔn nyinaa ayɛ line. Na wohwɛ sɛsɛ mayɛ kɛseɛ nti wohwɛ me a. seesei mayɛ kɛseɛ na wo calculate w'akyi bɛyɛ ten fifteen years na wohwɛ sɛdeɛ body no teɛ a waa wobɛhu sɛdeɛ yɛrepa akyerɛ no na ɛse dress up and follow him na me follow yɛ afei mekɔduru abɔnten a mmeranteɛ gyina hɔ no me size me body ne size nim Ba yɛse yi nkɔdi kɔdi mu na yaw mɛtumi aka sɛ ɛyɛ yaw because that time though I loved the military but my mind was not on going to the military as at then because afei na ne mawie SS and my main dream was sɛ sɛ mɛkɔ sogya paa a It should be when I've completed the university so that I can go into the academy to be an officer nti na ɛnyɛ seesei koraa though m'ani gye sogya ho even up until now but sɛdeɛ ɛsi kɔɛ na afei deɛ ayɛ ayɛ nsɛm pii no di ɛne ɛne ɛne yɛdi training gegaw gegaw gegaw saa na one day atwam two days atwam na mahu sɛ ɛnyɛ ayɛ ka there's no way I will be allowed to go home nti ɛneɛ Ɛwɔ sɛ me yɛ bi saa but brɛ no rekɔ n'anim ara bɛɛ two months three months I realize sɛ nnɔɔ adeɛ no afei deɛ ɛreyɛ akɔyɛ te sɛ ɛyɛ yaw na merekɔ mu na mmom nyɛ training ɛyɛ akɔmfo na yɛrehyɛ me na ɛnyɛ training na meyɛ because it was something my heart was not in nti na da biara no every training that we were doing though it was not a punishment But I felt and saw it as a punishment because na ɛnyɛ adeɛ a m'ani gye ho, ase yɛrefɔɔse me sɛ menyɛ, nti na m'ani nnye ho, so I was always complaining, ɛna mefaa me ho adwene. So some time, yɛkɔ, I think the first time we went for range a yɛkɔyɛ firing, ɛna mehuu sɛ oh ɛyɛ typical bush ɛdan bɛɛ te sɛ I think at that time there were about four structures pɛ ɛna na ɛwɔ Shire Hills the rest were just the neem tree no ne bush paa na na ɛwɔ hɔ nti yɛkɔɔ range baako na mehuu sɛ ɛkwan dedadeda mu nketenkete so there is a probability that if you want to find your way somewhere a ɛna metee sɛ Shire Hills akyi no village bi wɔ hɔ. So it is very probable sɛ sɛ village wɔ hɔ deɛ a kwan bɛwɔ hɔ. So me startee sɛ me ara mereyɛ me plans as to how I can find my way out because ɛhɔ nyɛ me fie. Enti ɛmu hɔ no ara bɛɛ yɛtwaa three months, fourth month no mu no ɛɛi bɛkɔ because by six months you have to be passing out. Enti fourth month no mu hɔ no ɛna me faa me ho adwene. So one day no mamfa ataadeɛ. Mamfa mpaboa mamfa hwee. Yɛwiee morning morning exercise yɛkɔɔ PT baeɛ a ɛna wɔn maa yɛ fatigue nti yɛkɔɔ yɛ various units ɛkyɛ AY mu yɛbɛka units but various companies yɛkɔyɛɛ adwuma no then I realize sɛ at the left side hɔ kwan bi da hɔ so I decided to just try it nti me to faa hɔ te sɛ deɛ I was just going to pick something na me wuraa mu kakra kakra na me kɔ m'anim na me kɔ m'anim afei me kɔ m'anim ara na me kɔ pem nwura I had no way again na me baabi a maduru no there is no way I'm coming back na me de toaa so ne me wura wura nwura ne mu ara for about two three hours na me mpie baabi ara nti me wura wura mu ara nyame adom me kɔ pie kwan ho no. that area I don't know anywhere around there because me ka kyerɛ sɛ me bɛduru Ahomakye nti manhu hwee but me bɛduru hɔ no sɛ kwan no kɔ n'anim sɛ ɛkɔ n'akyi I don't know na me deɛ me gyina hɔ na me bɛgyina kwan no ho nti m'ataadeɛ no maworɔ agu me kɔn ho fifire te me na me gyina kwan no nti car bi a ɛba na me hi m'ataadeɛ no. just for the person to see sɛ there is an emergency nti ɔnyina but cars bebree mfii me nti fortunately na passenger car kɛseɛ na ɛreba nti mehim ataadeɛ no ara na afei deɛ ɔgyinaeɛ na me sɛ o meyɛ me ne me papa na ɛnam and the way I had dressed it looked like mekɔ afuom. because mawura nwura no mu ara ma me ho ayɛ fi because nwura mu ara na menenam ara nti meka kyerɛ no sɛ me ne me papa kɔ afuom na ɔyɛ hunter na yɛnam mu no ara ahomakye no menhu no biom menhu n'akyiri kwan ɛna metutɔɔ mu ara maba abɛpie ha bisaa sɛ mefiri he na mese mefiri Tanodum ase sɛ hɛ ɛwɔ he fa ɔse Ashanti region wɔ baabi ɔse hɛ you are in greater Accra region Sɛ eyi yɛ nea mayera tɔ mo mfa me nkosi baabi a menya kwan akopue Kumase because I had to look sharp ɛnyɛ saa a asɛm bɛto me nti fortunately ɛna driver no faa me huu ɛne Tema station nti yɛduruu Tema station no a ɛyɛ Tema ankasa ɛna ɔmo de me sii circle car mu yɛde me kɔ kosii circle ɛna yɛde me tenaa Kumase car mu and fortunately everything was free because madi kan aka sɛ mayera ɛna maka me story no ama no ayɛ huhuuhu. Nti ɔmo nyinaa hu sɛ they need to help me. Nti ɔmo bisa sɛ, sɛ menya kɔduru Kejetia a, mɛhu me fie kwan anaa? Na me nso sɛ meduru Kejetia deɛ a, menim Kejetia nti mɛhu kaa a ɛkɔ me kurom. Deɛ ɛhia ne sɛ mɛduru Kumasi. Nti mekɔduruu kakra kakra kakra, ɛde me sisii kaa mu ara, Nyame adom mekɔpue Kumasi. Straight na mekɔɔ asafo. Na me maame nua baako wɔ hɔ, ɔno na na ɛyɛ ntomahemaa. Kente foɔ hemaa ɛwɔ asafo fɛ no mami asuo wafiri mu straight ɛne ne hɔ na mekɔ tenaa ne nkyɛn ɛna meka kyerɛ no sɛ mparekyɛw momma obiara nte sɛ maba hɔ nti sɛ ɛmu hɔ no na me papa no nso afrɛ abusa me papa sɛ maba fie anaa because ɔmeni base na ɔse ɔno koraa bɛfrɛ abusa sɛ a ah, me ho te sɛ anaa na ɛfi sɛ mekɔɔyɛ no ɔntee me nka biom Afei deɛ ɔse dabi dabi menni hɔ o na afei ayɛ na lucky a meyɛɛ ne sɛ they didn't report at the police station wɔn reportee deɛ anka asɛm no sɛee but fortunately they didn't report nti na ɛkɔyɛ sɛ they have to start calling family members na ɛhwɛ sɛ hwan hɔ ɛna makɔ akɔhyɛ cause they knew sɛ sɛ menni hɔ deɛ a me medwane a menni baabi akɔ gye sɛ abusuani nkyɛn na mɛkɔ akɔtra I was not that type a mɛka sɛ meyɛ that bad boy a mewɔ Ɛhɛɛ, na mennim saa adeɛ no. Saa berɛ ɔnyɛ kobolo, ɔnyɛ kobolo. Enti, enti me, mekɔhyɛɛ me maame ne nua no hɔ. Mewɔ hɔ ara ɛna afei deɛ me papa, wɔfrɛfrɛɛ no mu ara na ɛbɛpuee hɔ. Ɛna ɔse ɔwɔ, mewɔ hɔ. But information a mede maa me papa ne sɛ, if he wants to see me again, then he has two options, either he takes me back to school, anaasɛ Ɔbɛma makɔyɛ deɛ me ho bɛtɔ me, nyɛ sogya. Saa deɛ, ɛnneɛ ɔbɛhu m'anim bio. Na anyɛ saa na sɛ still ɔinsiste sɛ menkɔ sogya deɛ, ɔnhu me bio. For that punishment, I can't go through it again. Enti, fortunately na me papa see saa na ɛteɛ deɛ a, okay. Ɔno ankasa na ɛwɔ ne tirim nti watotɔ some institutions forms. Nti, Nyame adom, ɔka kyerɛɛ me sɛ memmra fie, na mese no, mete sɛ aba a, ama manya admission a, na maba. Ɔtee aseɛ. Maame tenaa me maame nua no nkyɛn ara kakraa kɔpem sɛ afei deɛ ɛbaeɛ a mɛka sɛ menyaa sunae pɔne a mekɔeɛ. Enti ɛno ne eh, mɛtumi aka sɛ eh, Asantefoɔ bɛka sɛ mentam kɛseɛ wɔ sogya mu. Ɛhɛɛ, ɛno ne the first encounter I had with the military a ama yɛabrɛ no deɛ na body wei yɛmfa nkɔ sogya. Enti na ɛwɔ sɛ mepɛ baabi fa. na Nyame adom na esavee me a Nyame boa maa metumi kɔɔ Poly maa mewiei a mekɔɔ Valley View a Nyame adom meda so de gu dwumadie so. Na adɔfoɔ wo ara wo hwɛ body yɛ te yɛ yi ɔse Nyafɛ kwa mpo na wayɛ kɛse o na wo hwɛ fifteen ten years fifteen years back na wo hwɛ young recruit Asabra na wate hu sɛ sɛdeɛ ɔsi kan yɛ no ɛyɛ some form of